Ingat sambil beringat Tiada kurang jua bauntung Dasar babangat

Handak nang kami bawakan. Kabatulan malam ini awak kami sihat ninihan. Cuma suara agak ada pina taparau sadikit. Nya malam haja jua bila bulan nang kaya ini. Nya bila bulan tuha ni parau suara. Jadi di sini ini tukang dalang mancaritakan, bajajar carita ini di sabuah nagara. Apa aja nang itu negara? Ialah nang pangaran Nagara Sukalima Madya Gandapura atau dengan sabutannya ialah Nagara Pandawa. Umumnya ibu kota Amarta. Nagara Amarta itu ibu kotanya. Kalau di dalam bahasa dahulu kala itu disebut Nagara Pandawa. Lalu di sini ujar kita, siapa nang batatap ini di Nagara Ini nagara Pandawa di nagara Sukalima Madia Gandapura. Kada lain dan kada bukan ialah nama ngaran pangiran Adipati Jenaka atau ya Radin Arjuna bisa jua atau di dalam masa remaja dahulu itulah nang pangaran Radin Margana Atau disabut jua dahulu kala kumbang ali-ali bisa jua. Atau nang bangaran tugak mandung wajah urang bahari ja jua. Tapi kalo umum dikanal di negara Pandawa ialah Pangiran Dipati Jenaka. Jadi ini di Pangiran Adipati Jenaka, putra ulih Pandu Diwanata, cucu ulih Bagawan Abisa, buyut ulih Bagawan Pulasara. Jadi ini kabatulan ini Arjuna atau dapat panggilan Adi Prajanaka dihayap oleh dua orang rabi. Oh jadi kita didampingi oleh dua orang istri. Itu namakan Sabadra dan Sarikandi. Lalu juga ini Arjuna ada mempunyai seorang anak laki-laki. Ialah nang bernama Bang Bang Angkau Jaya.

Itulah keadaan di negara Pandawa. Lalu bajauh sana bacarita urang di negara Sukalimba, Madya Gandhapura. Bah, ya so. eh, Nalagaring, oh Nalagaring. Cah, kenapa gerang bapak? Ay, kamari anak garing, kumpul, kita berkumpul anak hai. Ay, ayo bapak dahulu ke pinggir, ayo aku berdudih aja sedikit. Kita ne nalaga ningai la manunggu parintah pimpinan kita ini anak ai, manunggu parintah Raden Arjuna anak ai, sabab baliau ada handak dibicara akan nalaga ningai han. Mmm lai ai ha bapa ai. Bagong, oh Bagong kamari anak, oh aku ada ai jua nanang ai, ayo ha bapa lah kamari anak ai jangan bajauhan. Truk! Ya saya tuan, hah ayuha anak ai, bakumpul-kumpul ni lah gering ai, hah batamuan pulang kita nah gering ai han, lihat lawas banar kita kada batamuan jua, ya haja bapa ini ni han, cuma bapa ini ma aku nah asa asa bangga asa asa bingung malihat nala gering nih, kanapa bapa, nala gering nih salawas bulan puasa nih haja pina balamak, ada urang bila bulan puasa tu bakurus ada nala gering balamak. Ai ayuh ai bariran ai lagi bapa ai. Kada marasa bapa jua. Napa nah lagi ring. Ai bapa kada marasa ah. Napa nah lagi ring. Kulit lamang bahambur di muka rumah tu nangapa. Heh basusunyi ha bungul ai ha nah lagi ring macam macam ha jua bungul kaya kaya kaya kaya itu. Ah. Jadi nala garingai lah malam ini kita garing bedebatan pulang lawan kakawan nala garing ahead lihat cuma malam ini suara lah pinta ubah sedikit nah nah ya pinta parau sedikit suara nih nya bulan tuhan ikah jadi parau nya lain anu taubah kira kira taubah eh bapak dede haja ayo ha nala garing ai. Hai kita lagi sabantar lagi anak ai mahadap lah pamimpinan kita ini anak ai karena beliau handak bapandir ada nang panting ujar nang sining ai apa kah baliau tu anak ai jadi mangompol buhan kita ni ai ayu ha bapa ai kada papa nang ngaran kita ni diparintah bapa ikam di rombok kompol bakompol kita bapa ini napang. Kalo ada pina urang babagi jakat kah, babagi duit kah nang ngaran bulan puasa tu babainya. Itu pang kita babai kalo pina ada, cuma kita kada bulih jua pang baharap babai urang baharap urang bagi sumbangan tu jangan bagi kita kada bulih. Kaya itu sama kita mainta kalo pang baharap mudahan ada sumbangan itu berarti kita handak maminta babai. Cuma kalo nya ada kita sambut berarti itu rajaki kita babai. Haha bujur nang lagar ngilah, Jar aja bapa ai jangan maharap uh mudahan nih ada sumbangan jar. Bah itu kada bulih nah gini bapa ai. Makanya tangan anu bapa ini tu mun urang manyumbang ayu ha bari ha sambut selagi nah mun urang kadada mambari besabar bediam bapa ai. Mun bapa nih sumbangan haja yang dipikirakan jua ah siapa nang kada tahu di duit nang lagaring amu wahini lagaring nih. Payah bujur haja ya bapa ya bujur nih tu. Cuma kita kada bulihi baharap nya belinya ada kita ambil berarti itu rajaki kita bapa ai nah. Nah sambil mutur laju laju bapa ai ha. Nah tangah malam nih. Nah itu bapa ai. Bapa nih aur duit haja di bicarakan, sedikit duit haja di bicarakan. Ah siapa nang kada handak di duit nang lagaring yo nang lagaring daur jua kuitan di buruk akan. Aduh bapa ai nya. Ayaa bapa kita. Kita dangar akan dahulu kani Arjuna handak bapandir napa atau handak babagi jakat lah. Nah kalinya babagi kita tarima bapak ibu inya kada babagi. Mudahan babagi. Bah bungo nala gering pandir pina halus jua sakalinya mangayat jua he he nala gering nala gering. Bapa, bapa bungo. Loh manyambut kuitan bungo bah ada katulahan. Adanya aku tuhuk haja jua bakti lawan bapa ni sudah. Tapi kani mau sugih haja jua. Lebih wani lawan bapa ha kalo pina mau sugih. Hah katulahan mulai wani lalu kuitan tu tahu lah ikam. Tuhuk aku lagi nih mangga duh ikam nih mulai lagi halus. An, maka ikam nih ditianakan ama ikam bahari lain nah lagi nih ai. Urang sambilan bulan sambilan hari baranak, ikam nih haja nang dua puluh tiga tahun lapan bulan. Maka tian karbau. Maka namanya nalagaring tu mangidam nalagaring nih pina ngalih banar maka ngalih ai. Kadada nang dikahandakinya. Kalo mangidam nalaga-nalaga ini nya kada nang ba ngalih pokonya ngalih tu pang ngalih diadakan ngalih dikisahakan jua ma ada jua nang sarulah mangidam nang pokonya ngalih dicari akan maka jaman kumarau ha pulang bahari he yah bapadede haja ah arwah munya nalaga ini panyarikan liwar jua kada kawa salah sadikit weh. Susuk rinjing da kakapala. Ada jua bah nang aku talambat bahaya waktu itu datang bajalanan malam. Susuk rinjing da kakapala. Heh ngalih arwah mamanya tu lagi ringi. Cuma arwah uma ikam bahari ni lagi ringi bujur di panyarikan tu satia. Nah itu nang aku kada malupakan lagi ringi ai. Bininya laki tu datang ka apa humaan kada datang. Kada makan inya kada sampai aku datang makalahan. Nah mencari bini tu aduh senang bungas nang apa nang penting setia biar ha penyaring kan nang setia nang lagi ring ai ada ai ikam anak ai handak mencari bini bapilih eh bapak lamun aku bapela keadaan ku sudah kene rupa aja het hah mencari bini nang bebarang haja pas baya aku baya beranak kada burung pipit hanak lagi hah nang lagi ring ada ada ha jua. Nah nala garing lah ini sabalum ini pimpinan kita bapandir nala garing aku bapadah lalu buhan buhan ikam ni handak ai. Karna nala garing ai parlu jua nala garing ai nih. Akhirnya apabila sudah pimpinan kita bapandir nala garing lah ikam jangan abut jangan tumbur, ini pimpinan bapandir saurang tumbur kaya pasar di balakang jangan itu handak ai, beedep nala garing ai. Umh bah ai, bujur bapa ai. Han ka Agung, mandangar haja kalo ujar bapa. Mandangar ai, aku adingga-dinggahi jua he. Eh, mun mandangar ni bagus haja am ngarannya. Kanan lagi ni kita ni pandidikan lagi ni kada tinggi, sakulah kada tamat kaya urang.

anu sakulah ka mpah ka sini kada ditarima urang, mpah ka situ kada ditarima urang jua, ad ma mau aku sakulah ka ka taman kanak-kanak ditarima urang bapak ai, tapi imbah itu lawas aku balajar rupanya guru ni asa supan jua mangajari ganal tuha muridnya paling guru, lalu aku disitu jadi dusin bapak dusin taman kanak-kanak nala garing ada-ada haja ah, nah jadi nala garing ai lah. Umpama kita bapandir baadab lagi lawan pamimpinan, jangan rambak rambut sudah kakaruan anak ai. Memang kita harus bisa mambidakan lawan nang tuha lawan nang anum nih kada asal bapandir haja rabak rambus pandir kada kakaruan tuh ngarannya kada baadab nih lagi nih ai. Walaupun kita nih kada bailmuan lagi nih lah, walaupun kita nih bungul anak ai bahasa kasarnya tuh cuma adab tuh nang ianya lagi nih urang kada manilai Kada menilai randah lawan kita anak ai apabila kita bapandir beadab. Lain nih sualnya anak ai. Humm bapa lah bujur bapa nih mana sudah hai ngalih ai dikisahkan nah. Mana pandir kada beadab lawan tuha bujur haja beilmu tapi pandir kada beadab parai nah lagarinya habis sudah. Nya bila kita bamasarakat tu kada kawa membawa ilmu lagarinya adab nang dibawa. Ini kada bila ada urang pina salah kalakuan naraka haja. Nah kaya inyah lagi ampun naraka. Bila ada urang kada sumbahyang, naraka ujar. Padahal gin masalah naraka nang kaya itu tu inya kada ah nalagar nya eh. Kita kada usah bulih manyambat urang nalagar nya eh. Diri saurang baiki dulu. Ada deh nang hidup ni nang jangan handak mancari kakurangan urang lain haja. Apabila ni kita hidup ni nalagar nya mancari kakurangan urang, kada batuntungan nalagar nya eh. Makanya kuriksi diri saurang dulu. Ni kada bila ada urang tasalah sadikit, harat naraka disambat. Kada baik pas kada masuk surga disambat nah kaya inya lagi ampun surga. Cakanya pala kuasa kutampiling asa masakaliran ai. Bapajangan namanya nyarik bapa ikam pina dilawan urang. Ah ah kaya salah garing salah garing. Bapa bapa tu ayuh Raden Arjuna barak bakiyau dah tu. Ya ya Raden Arjuna. Kakang Semar, iyah kakang. Inggih pun, Jadi ikam datang lah suk kakak. Inggih nah ulun datang lah cuma talambat sadikit yah kada papa sma. Nang pasti ikam datang kamari sanang hatiku sma. Inggih pun ah jadi mari masuk kadalam kakak. Nah kaitu ah. Ai nagering kita baparak nagering. An nagering ni bila tamulai bapandir aku nagering bila lalayau ha balaluan ha. An dasar bujur pang pandir ku ni nagering ai. Ayu ha bapa ai masalah haja lagi tarus ha bapa ai tarus akan. Kakang samar, iyah kakang. Jadi datangan lah. Saluruh juriat-juriat nagara Pandawa kanggo hadir badataan ya takumpulan badataan nah nala garing bagung jar anak ulun hadir jua badataan ya kalau macam itu syukur bagi sanang hati Arjuna kang inggih pun ha jadi Sab, sampiyan ni mamanggil kami ka sini nih, mangumpulakan tu kadang ka diana gin, pada wani napa nah handak di parluakan, di picarakan pun. Kakang, sambar, macam ini sambar, ada nang handak ku bicarakan, ada nang handak ku tanyakan sambar, ada nang panting sambar, eh ayu eh, cuma sabalum ulun bapandir lawan bubuhan sampiyan nih, sabalum ulun mandangar, ulun bulih lah handak manyapa bini sampiyan, eh dinayu sabadra, dinayu sri kandi nih pun, yah mari kakang. Yaya din ayo sabadra ai kakang semar ayo semar rela ikam jangan jauh lawan kami semar ai siapa lagi nang kami harharap salain pada diri ikam ni semar omai uma bini urang ni kasusutilan heh an aku binya malihat bini raden arjuna ni heh kadada kisah ai lagi yaya din ayo sarikandi ai inggih semar ai jua.

Aku barikis bisa jua handak babini anum, babini dua bahari. Sakalinya baanu, barungkau ha jua. Kada bini tatamu di pasar, barungkup di pasar ja tahambur tahambur bawang urang. Han, am kalo bini Raden Arjuna ni uma kanyanyamanan ha, dilihat akrab tu urang bamadu han. Iyah kakang, apa apa ujar sampiyan kakang. Maka bun Dinayu Sabadra, Dinayu Sarikandi ni kada jua ulun malihatakan tuhan, bininya ulun duduk saurang kan han. Mongot lon manjurungi ka duit nah samar ja handak bailanja ja nah samar roko ja han ah ngalih ai dikisahkan dat dasar baik bini urang nang badua nih habis ai sudah. Ada kaya umanya nala garing bahari mun umanya nala garing bahari bilanya aku taongot abang taongot kada baduit aja. Kada baduit manyana gading ai jako bausaha asal kada baduit haja. Haa jauh palah am jauh parah mambayari. Bini lagi ari jurnal ni badua ni bah alih di kisah akan han. Ulun bajasa lan wan sampian ni pon. Iya sma. Lalu. Nah. Jadi sampiyan handak bapantir ni apa nang handak sampiyan bicarakan pun. Ini macam ini. ini ini aku handak mananyakan macam mana keadaan di negara pandawa. Oh baik pun, negara pandawa baik, aman, makmur, sentosa pun. Yah syukur bagiya. Ini karena karakat mupakatan kita jua pang ianya. Bujur pun. Ulun nang sangat bangga wahini selama sampiyan mamimpin ni paling bangga ulun han. Kakanakan nya nang kada susumbayang sumbayang barataan. Nala garing nang kada bisa sumbayang sumbayang wahini han. Bagong nang kada basumbayang sumbayang wahini jua pan han. Yah kak. lawan kakanakan-kakanakan wini sadar berdatan pun ha. Jadi ulun ni asa bangga ai lagi hati ni pun ha lawan karakat mupakatan nya tu naya nya pun. Kalo umpama ada masalah nyaman batukar pandapat lawan sampiyan ni pun. Ai nih sampian nang bujur-bujur pamimpin nang ngalih dicari guys sampian ini pun. Yah kakang, jangan maambung lawan Arjuna. Huh, ini nang kada nang baambungan nih nang fakta, nang nyata pun. Apabila ada masalah nyaman batukar pandapat. Urang wahini nih ngalih ka karna manusia wahini nih. Bila inya masalah ada masalah batukar pandapat gara-gara tasalah batukar pandapat dua tahun kada badawaan han. Amun sini kada buhan nagara pandawa nih wan nyaman pun di didangar pun dilihat san. Bila ada masalah berunding pun bertukar pandapat nah masing masing mengeluarkan pandapat dipartimbang akan pulang. Mun wayah ini bertukar pandapat beh apalagi di pisbuk beh pacang disuraki buhannya wara lagi. Awah ini urang bilanya ada masalah andak update di pisbok ngitu haja lagi sudah badua update jua di pisbok heh maka badua tu harus tu lawan Allah taala badua pun ni kada di pisbok wahini an macam-macam jaman wahini sudah badua di pisbok nah itu handak badua kah handak dilihat urang baritaan kah badua tu saurangan aja lawan Allah taala badua sudah apa handak dipinta ni kada di pisbok nah itu. Ai ayah bapaya napa pang bamalayaw ka situ ai kada ada lagi nang ai. Han, macam macam jaman ni wahini lagi jaman pisbok anak ai. Bila ada masalah rumah tangga update di pisbok jua. Bila ada masalah galau update ja di pisbok. Cuma aku galau haja jua pang bahanuhan. Hah bapadada haja jua. Jadi di nagara panua ni nyaman, wahini ulun bangga, bahagia, sanang hati pun han. Kakanakan-kakanakannya wahini sadar pun. Iya kang, syukur bakia. Aku sanang jua mandangar macam itu samar. Inggih pun, ulun sanang lagi pun barapa lagi jua ulun nih. Cuma samar, talapas itu ikam kan salaku tutuha, salaku sasapuh di nagara Pandawa samar. Ikam jua jangan hanti-hantinya mambari nasihat lawan urang-urang Pandawa samar. Jangan lupa jangan gusar-gusar ikam jangan jangan lapas-lapas mambari nasihat lawan Kakanakan-kakanakan sini sambar, Nggih pun, eh ayu ja pun gampang haja pun ulun nihan. Yah syukur bagiya sambar. Nah jadi pun, nah sambar. Partama macam nang kanyata macam ini sambar, ini ada nang labih panting lagi jar kakang. Eh ada nang labih panting lagi, yah ada nang labih panting lagi kakang. Ah nangapa itu? Ini aku diparintah ulih kakang Dharmakasuma manyusul ka Tunjung Manyar kakang. Nah, jadi daintu kah? Iyah kakang, aku diparintah ulih kakang Dharmakasuma manyusul ka Jagarages. It manyusul ka Tunjung Manyar kang, ka harapan Sang Hyang Datikasuma kakang. Eeeh alah pun, lalu jadi sampiyan barangkat lah kena pun? Iyaah kang aku barangkat kah. Nah yang banyamuk nah nih heh. Ah jadi sampiyan nih bapabila handak barangkatnya pun? Kakang samar, kamungkinan aku hari nih jua handak barangkat ka katunjung maya kakang. Nah jadi sampiyan handak barangkat lah. Ih jadi sampiyan nih manyusul parintah pam prabu darmakasuma pun? Iyaah kah. Jadi sambil ni barangkat ni saurangan haja kah tatapi baka. Kakang Samar, aku barangkat sandirian haja kang. He sandirian iya leh he bahasa indonesia pulang beliau he bahanu bahasa indonesia bahanu bahasa bahasa kampung ni leh iya nang anu tarapanya tidak ada yang buntos jar nah itu nang bahasanya bahanu tapa anu tecampur. Yah kang, apapa ujar sampiyan kang. Ah jadi sampiyan barangkat hari ini jua lah. Yah aku barangkat hari ini jua kang. Tapi aku sabalum barangkat aku bapasan lawan sampiyan kang. Eh bapasan, pasan nangapa pun? Ini jaga bujur-bujur urang-urang di nagara banua kita. Awasi urang-urang nagara Pandawa. Kala umpama ada tu hal nang kada nyaman, ada nang kada nang kada manyamanakan hati ikam jangan ragu-ragu bari tindakan. Kan kaluarga. Bila nya kalau nya umpama kada mampu ikam susul aku ka Tanjung Manyak. Kita kan kaluarga banyak di Nagara Pandawang. Inggih pun ayuha pun, oh jadi ulun ni disuruh manjaga banua kaitu kah pun? Yah kurang labih macam itu. Nah iya ulun beh ayu ai ulun ni tasarah sampiyan haja lagi pun sampiyan parintah akan ini siapa ja ulun pun. Yah syukur bagiya sanang hatiku. Sabalum aku barangkat kakang, aku handak pamit lawan ini dua urang rabiku Sabadra wan Sarikandi kakang. Nggih pon ayu ai, ai sambil handak barangkat siap-siap lah sampiyan pon. Adi mas, adi mas Dewi Sabadra, nungdih sendi kakang mas.

Ai, ada apa garang sampiyan manimbali abdi di dalam? Ikam tinggal dulu samantara waktu di sini, aku barangkat. Ai, sampiyan barangkat? Yah, aku kah barangkat ka Tanjung Mayang. Kan aku dipanggil ulih kakang Prabu Darmakasuma. Inggih, apa buyu sampiyan ne lah? Hati-hati sampiyan ne. Yah, Adimas. Kakang Semar. Pun, Kakang Semar ulun pamit kakang, ulun mohon diri di hadapan sampiyan jaga katantraman banua kita Semar, nggih ayu eh, eh samin berangkat lah pun, yah aku berangkat sekarang, jadi rupanya manurut di dalam ceritanya lalu rupanya Raden Arjuna berangkat ini meninggalkan ini nagara Sukaliwa madia Gandapura, ya ya Ranalagaring. Mohon. Ah, barangkat am Radin Arjuna hudah andak ai. Iya haja, bapaya barangkat Radin Arjuna sudah kita am bapaya nang saurangan lagi ya. Nah, kita tu mun kayatu kita baistirahat ai dahulu dalam ni ai. Nah, gini satumat kita han, kita badada di sana dahulu. Ah, arinyo asa panas banar andak ai nah ai. Humap baliau ai nah. Ayu kita baistirahat dahulu andak ai lah. Nah kada kita bamula pulang nah kita sambung lalu kita minuman dahuluhan nah maestra jus kah kita bawa kopi ma kada hulu kita nah ai ayuh bapak ai istirahat kita anak ai nah ai ayuh ha jua.